Tywysogion Cymru. Pwy oedden nhw? Beth oedden nhw? Cenedlaetholwyr oedd am weld Cymru'r Oesoedd Canol yn wlad unedig, neu arweinwyr oedd am ennill grym doed a ddelo er mwyn eu lles eu hunain yn unig. Mae hanes llawer o'r Tywysogion, pobl fel Hywel Dda, Llywelyn Fawr, Llywelyn ein Llyw Olaf ac Owain Glyndŵr, wedi mynd ar goll mewn chwedloniaeth. Bydd y gyfres yma yn cynnig dehongliad yr unfed ganrif ar hugain o wleidyddiaeth yr Oesoedd Canol. Mi fyddwn ni'n clirio niwl y gorffennol a gosod yr arweinwyr yma yng nghyd-destun eu hoes. Ledled Ewrop yn yr Oesoedd Canol, roedd gwladwriaethau newydd yn cael eu creu, a doedd Cymru ddim yn eithriad. Nid pob tywysog oedd a'i fryd ar greu gwladwriaeth Gymreig, ond ceisiodd sawl un ohonyn nhw greu undod gwleidyddol yng Nghymru. Yng nghrochan gwleidyddiaeth yr Oesoedd Canol,

Dros fil o flynyddoedd yn ôl, cyrhaeddodd teithiwr brenhinol ddinas Rhufain. Ganrifoedd yn ganharach, roedd hon yn brif ddinas ymarodraeth anferth y Rhufeiniaid ac yn symbol o rym byd eang. Roedd olion y Rhufeiniaid i'w gweld bryd hynny fel maen nhw heddiw. Ond nid yr olion yma wnaeth i'r brenin deithio bob cam o gyrion yr hen ymerodraeth, ond yn hytrach y ffaith mai Rhufain oedd prif ganolfan y ffydd Gristnogol yn yr Oesoedd Canol. Enw'r teithiwr oedd Hywel ap Cadell, brenin o dde-orllewin Cymru sy'n cael ei adnabod heddiw fel Hywel Dda. Pam Hywel Dda? Wel, mae'n bosib fod ei daith i Rufain wedi cyfrannu rhywfaint at y ddelwedd o ddaioni oedd ganddo fo, fel brenin Cristnogol da. Byddai wedi mynd i Rufain ar bererindod i weld olion Cristnogol Rhufeinig, fel y brithwaith yma yn eglwys Santa Pudenziana, sy'n dyddio o'r bumed ganrif. Ond mae un peth yn sicr, mae ei daith i Rufain yn dangos fod Cymru'r Oesoedd Canol yn wlad Ewropeaidd ac yn rhan o fyd Cristnogol ehangach. Roedd llawer wedi newid yng Nghymru ers dyddiau'r Ymerodraeth Rufeinig. Gwlad wledig, heb fawr o boblogaeth ac heb unrhyw drefi oedd Cymru bryd hynny. Gwlad oedd yn cael ei rheoli gan ryfelwyr brenhinol oedd yn dibynnu ar lafur teuogion a chaethweision i ffermio'r tir. A gwlad wedi'u rhannu'n nifer o deyrnasoedd. Yn eu plith, Teyrnas Hywel. oedd yn cynnwys Ceredigion, Dyfed, sef Sir Benfro heddiw, ac Ystrad Tywi, neu Deyrnas Deheubarth fel y cafodd ei galw'n ddiweddarach. Eto, er gwaetha' rhaniadau, erbyn oes Hywel roedd y Cymry'n credu eu bod nhw'n un bobl a bod Cymru'n un wlad. Yn aml, roedd y bobl yma'n cael eu galw'n Frythoniaid neu'n Frytaniaid. Rhain oedd disgynyddion y Celtiaid a ddaeth i reoli Prydain pan adawodd y Rhufeiniaid. Roedd y syniad mai'r Cymry ddylai arwain Prydain yn un grymus iawn yn yr Oesoedd Canol.
Roedd y Cymry yn oes Hywel Dda yn gweld eu hunain fel disgynyddion y Brythoniaid, sef bobl frodorol oedd ym Mhrydain, bobl Geltaidd, oedd wedi goroesi ar ôl amser y Rhufeiniaid. A felly o'n nhw'n gweld i hunain fel ylunwyr y bobl mag mewn ffordd yn wir berchnogion yn is Brydain i gyd. Ar y llaw arall, gan taw teyrnasoedd Cymru oedd y prif rannau o Brydain oedd ar ôl yn nwylo'r um, Brythoniaid, neu'r Cymry fel maen nhw'n dod i cael ei nabod erbyn hyn, roedd pobl yn dechrau meddwl am Gymru a'r Cymru fel gwlad a phobl ar wahân, a phobl oedd yn siarad uh, iaith arbennig, uh, yr iaith Gymraeg.
Ond syniad daearyddol a diwylliannol oedd hwn yn y bôn. Roedd angen mynd gam ymhellach i gredu mai un brenin a ddylai reoli dros yr holl wlad, a'i throi'n un uned wleidyddol. Mae'r ffaith fod Hywel wedi mentro mor bell â Rhufain yn awgrymu bod ei reolaeth a'i awdurdod yn ne-orllewin Cymru'n ddiogel. Ac yn wir, teyrnasodd fel brenin am ugain mlynedd arall ar ôl dychwelyd adra o'i ber yr undod. Un o'r prif resymau am ei lwyddiant fel brenin oedd ei etifeddiaeth. Roedd Howell yn perthyn i linach bwysig oedd wedi gwedd newid map gwleidyddol Cymru ers y nawfed ganrif. Ychydig iawn o ffeithiau sydd ar gael i ni heddiw am fywyd Howell. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gwybod ble roedd o'n byw. Ond cafodd ei eni tua'r flwyddyn 890 ac Elen ap Llywarch oedd enw ei wraig o. Serch hynny, gwyddom ei fod yn wleidydd ac arweinydd praff, a llwyddodd i reoli y rhan helaethaf o Gymru tan ei farwolaeth pan oedd yn tua 60 oed. Daeth Hywel yn nes na'r un o frenhinoedd Cymru o'i flaen. at sefydlu ei awdurdod dros Gymru gyfan. Trwy greu math o ymerodraeth dros y rhan fwyaf o diroedd Cymru, llwyddodd i gael gwared, dros dro o leiaf, ar y rhwygiadau gwleidyddol oedd yn rhan annatod o hanes Cymru dan y brenhinoedd a'r tywysogion Cymreig.
Roedd gan Hywel feddiant ar y rhan fwyaf o diriogaeth Cymru, sef Gwynedd, Powys a'r de-orllewin. A dim ond Morgannwg a Gwent yn y de-ddwyrain oedd y tu allan i'w awdurdod, ac dyna felly oedd y tiroedd oedd dan ei reolaeth am weddill ei deyrnasiad nes iddo fe farw yn y flwyddyn 950.
Mae'r ddelwedd hon o Hywel Dda i'w gweld yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd. Portread Fictorianaidd o'r brenin. Mae Ifor Davies, yr artist o Benarth, yn gyfarwydd â phortreadu hanes Cymru, ac mae o wedi cychwyn ar y gwaith o greu delweddau o wyth o dywysogion Cymru'r Oesoedd Canol.
Wi'n credu os dych chi'n edrych ar llun am ddigon o amser chi'n Dechrau darganfod pethau am y person. Hefyd mae'n ddiddorol i geisio dychmygu shwd un oedd e ynglyn â'i golwg e. Oedd ei olwg e fel rhwy'n weddol tenau, fel cyfreithwr a buse hirion a trwy'n hir a 'na gyd sy 'da ni wrth gwrs yw'r braslun fach yn y llawysgrif. Ond um, wi fod meddwl rhyw ffordd am y, y paint. Dwi ddim moyn cael paint fflat uh, acrylic, chymod, ar hyd y peth. Wi moyn wneud y paint yn fywiog ac yn drwchus ac yn ddiddorol rhyw ffordd.
Cafodd Hywel Dda ei ddisgrifio ar ei farwolaeth fel 'brenin y Brythoniaid', sef y Cymry, sy'n arwydd clir o'i rym a'i awdurdod. Ond nid ceisio ffurfio teyrnas newydd unedig oedd prif nod Hywel. Prif flaenoriaeth Hywel mae'n debyg oedd hybu i linach ei hunan ac i ehangu i rym ei hunan. Mae yna berig efallai ni edrych yn ôl a gweld Hywel fel rhyw fath o frenin dros Gymru gyfan mwy neu lai ac i ddathlu i gamp yn gwneud hynny. Ond efallai na dyna oedd i amcan e, hynny yw i syniad e o just cael mwy o dir o dan ei reolaeth ac i geisio sicrhau bod y deulu yn dal i afael ar y tiroedd hyn.
Er mwyn deall sut y daeth Hywel Dda i ennill grym mor anghyffredin yng Nghymru, Rhaid deall sut berthynas oedd ganddo fo hefo Lloegr. Roedd dwy elfen i'r berthynas, parodrwydd Hywel i adael i frenhinoedd Eingl-Sacsonaidd Lloegr i gael awdurdod drosto, ac mewn rhai agweddau, ei awydd i'w hefelychu nhw hefyd. Roedd gan enedigaeth teyrnas Lloegr yn y ddegfed ganrif oblygiadau pwysig i holl frenhinoedd Ynys Prydain. Roedd Alfred, brenin Wessex, Alfred Fawr, wedi llwyddo i arbed ei deyrnas rhag cael ei choncro gan y Llychlynwyr. Roedd rheiny wedi goresgyn pob un o'r teyrnasoedd Eingl-Sacsonaidd eraill. Un o'r ychydig greiriau sydd wedi goroesi ers dyddiau Alfred a Hywel, yw Tlws Alfred. Mae hwn yn ddarn rhyfeddol o gywrain, wedi ei lunio o aur, enamel a chrisial. Mae'n debyg ei fod yn rhan o ddalen nodyn llyfr ar un cyfnod, a bod ffon bren yn ymestyn i geg yr anifail. Mae'r geiriau ar hyd ochr y darn yn dweud mai ar orchymyn Alfred y llunwyd y tlws. O dan arweinyddiaeth Athelstan, ŵyr Alfred, llwyddodd yr Eingl-Sacsoniaid i gael gwared ar y Llychlynwyr o ran a helaeth o'r tir dros Glawdd Offa, a gwnaed Athelstan yn frenin cyntaf Lloegr. Ond doedd rheoli'r Eingl-Sacsoniaid yn unig ddim yn ddigon i ddilynwyr Athelstan. Roedden nhw am gael holl bobloedd Celtaidd Ynys Prydain dan eu hawdurdod hefyd. Arwydd o uchelgais y Brenin Athelstan oedd y teitlau mawreddog roddodd iddo'i hun fel 'Brenin Prydain Oll'.
Felly doedd dim modd i Hywel anwybyddu rhywun fel y Brenin Athelstan. Ac yn wir, fe fu iddo fe um, blygu i Athelstan, derbyn ei awdurdod, um, a mynd i lys a Athelstan a rhai o'i lynwyr um, nifer o weithiau. A mae enw Hywel i weld um, fel tyst i rai o'r siarteri a gyhoeddwyd yn ystod y cyfarfodydd o'r llysoedd yma. Ond mae'n arwyddocaol taw nid fel brenin uh, mae Hywel yn cael ei alw yn y dogfennau yma, ond yn hytrach fel is-brenin neu brenin bach, subregulus ar er enghraifft. Ac mae hynny'n dangos natur y berthynas. Hynny yw, o safbwynt Lloegr, neu o safbwynt y, y, y llinach Ingl-Saxonaidd yma, rhyw fath o is-brenin oedd Hywel.
Yn ôl un hanesydd o'r Oesoedd Canol, roedd Hywel yn fodlon talu teyrnged ryfeddol o ddrud bob blwyddyn i Athelstan, yn cynnwys ugian pwys o aur, tri chan pwys o arian, a phum mil ar hugian o wartheg. Roedd Hywel yn gwbl ymwybodol mai ymerodraeth newydd Eingl-Sacsonaidd y brenin Athelstan oedd â'r llaw uchaf drwy Ynys Prydain. Mae posib dadlau mai arwydd o wendid Hywel oedd ei deithiau i lys brenin Lloegr. Am ei fod o'n mynd yna ar orchymyn brenin Eingl-Sacsonaidd oedd yn gryfach na fo. Ond efallai fod dyfuddod Hywel i Athelstan yn ran allweddol o'r llwyddiant gafodd o. Heddwch oedd y wobr fawr enillodd Hywel. Pe byddai wedi digio brenin fel Athelstan, fe fyddai wedi cael ei gosbi ac yn wynebu rhyfel gwaedlyd. Roedd plygu glin i Athelstan, felly, yn bris gwerth ei dalu. Roedd yna hen draddodiad o ymosodiadau Eingl-Sacsonaidd yn erbyn y Cymry, yn enwedig o deyrnas Mersia, Ar y ffin efo Cymru. Fe laddwyd taid Hywel, Rhodri Mawr, gan y Mersiaid. Ac yn ystod teyrnasiad Hywel, fe ymosododd y Frenhines Aethelfled, modryb Athelstan, ar deyrnas fechan Brycheiniog. Fe gipiodd hi wraig y brenin o lys a safai ar yr ynys artiffisial acw, yma ar Lyn Syfaddan. Mi ddigwyddodd yr ymosodiad yn y flwyddyn 916 pan oedd Hywel Dda yn ei ddauddegau. Fel safle brenhinol, roedd Crannog Llyn Syfaddan yn ganolfan weinyddol, ac mae'n bosib mai safle digon tebyg i hwn ar y tir mawr fyddai llys Hywel Dda ei hun. Yn ddiweddar, mae perchnogion y gwersyll gwyliau ble saif y Crannog wedi adeiladu canolfan wybodaeth ar y llyn, sy'n adlewyrchu pensaernïaeth y llys gwreiddiol. Felly, be'n union ydy crannog? Wel, gair arbennig, um, ynys artiffisial. sydd wedi cael ei greu allan o gerig, tywod a brigau. Ac fel arfer, safle arbennig, hynny yw rhywle i godi tŷ moethus. Ac yn yr enghraifft yma, Llyn Syfaddan ym Mrycheiniog, dyma chi un o llysoedd teulu brenhinol Brycheiniog. A hon di'r unig un sy'n bodoli yng Nghymru wedyn? Dyna ni.
dangos pa mor bwysig ydy'r safle heddiw, ynte?
Ni chafodd y crannog ei ail-adeiladu ar ôl iddo gael ei losgi yn yr ymosodiad arno gan yr Eingl-Sacsoniaid. Oherwydd hynny, cafwyd hyd i sawl crair pwysig yn yr olion gan archeolegwyr fu'n tyllu yno yn nechrau'r nawdegau. Mae olion y palisâd derw oedd yn amgylchynu'r ynys i'w gweld o hyd yn agos at wyneb y dŵr. Dyma'r unig brawf archeolegol sydd ar gael o reolaeth frenhinol yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma, ac mae'n rhoi tystiolaeth amhrisiadwy i ni o sut y byddai arweinwyr y cyfnod wedi byw. Mae gwrthrychau rhai ohonyn nhw yn adrodd stori be oedd yn digwydd yma, hynny yw, sbwriel y bywyd beunyddiol a'r goleddau oedd yn digwydd o fewn y llys, ond mae yna bethau arbennig iawn hefyd, o safbwynt brooches wedi wneud allan o efydd ac hyd yn oed darnau o greiriau crefyddol.
Be mae'r gwaith yn ei ddaetha ni ynglŷn â'r ffordd oedd bobl yn byw yn y llys yma? Wel, yn gynta', wrth edrych ar rhei o'r cliwiau, fel enghraifft, yym, Gwrthrych arbennig iawn sydd wedi para oherwydd areo ddisgyn i mewn i'r dŵr, sef darn o ddilledyn oedd yn perthyn i ddynas arbennig, ac mae'r dilledyn wedi wneud allan o waith brodwaith cawrain iawn, ac mae'n cynnwys edell sidan ac edell llian ac edell gwlân hefyd, ond mae yna batrymau ar y ddilledyn yma sydd yn atgoffa rhywun o gysylltiadau efo Môr y Canoldir, felly yn gyntaf Roedd yna rhywbeth o statws arbennig yma oedd yn ffasiynol yn y cyfnod.
Mae'n debyg bod Howell wedi penderfynu ei bod hi'n gallach iddo ysgoi ymosodiadau oedd o wedi gallu tanseilio awdurdod neu hyd yn oed arwain at ei farwolaeth. Yn sicr, does dim tystiolaeth bod Brenhinod Lloegr wedi ymosod arno yn ystod ei deyrnasiad. Roedd rheini'n ddigon hapus i adael iddo reoli yng Nghymru, cyn belled nad oedd o'n ymosod ar Loegr, a'i fod o'n teithio i'w llysoedd bob hyn a hyn i gydnabod ei hawdurdod drosto. Wrth i Hywel dreulio amser yn Llys Athelstan, mi welodd o esiampl berffaith o rym brenhinol, esiampl a allai fod wedi dylanwadu ar ei syniadau am beth oedd swyddogaeth brenin a'i awdurdod. Y symbol brenhinol hwnnw oedd bathu arian. Hywel Dda yw'r unig frenin neu dywysog Cymreig o'r Oesoedd Canol sydd â darn o arian efo'i enw arno fo. Sef ceiniog gafodd ei bathu yng Nghaer a'r enw Hywel Frenin arni. Mae'r tai lle cafodd y geiniog ei bathu i'w gweld o hyd yn Lower Bridge Street.
Wel, dyma chi rhywbeth unigryw ac arbennig felly, oherwydd dim ond un enghraifft sydd gyda ni o um, arian Hywel Dda. Darn arian, sef ceiniog, uh, efo uh, enw Hywel Hywel Rex Brenin, Hywel, rhei yn meddwl mai anrheg gan frenin wedi cael ei fathu'n arbennig, ew, sbesial i chi, Hywel, mae gynna i gymaint o barch tuag ata chi ar hyn da chi wedi wneud uh, yn eich ardal chi o Brydain, yn rhan arbennig chi o Gymru. Mae ar arbenigwyr eraill yn eitha sicr, mae dyma chi enghraifft o arian oedd yn cael ei ddefnyddio yng nghyfnod Hywel Dda yng Nghymru. Ond yn anffodus dim ond un enghraifft sydd, ac rhywbeth hollol newydd oedd defnyddio arian yn yng Nghymru yn y yn y cyfnod yma. Roedd Athelstan hefyd yn credu fod awdurdod brenhinol yn cael ei gryfhau drwy'r gallu i ddeddfu. Mae yna chwech o destynnau cyfreithiol yn dwyn ei enw. Roedd creu cyfreithiau fel hyn yn elfen draddodiadol mewn deddfwriaeth frenhinol. Ac fel brenin a luniodd gyfreithiau eang ar gyfer pobl Cymru y mae Hywel Dda yn cael ei gofio hyd heddiw. Ai esiampl Athelstan, felly, oedd wedi ei ysgogi ynta i lunio ei gyfreithiau ei hun ar gyfer y Cymry? Ella o dan ddylanwad llysoedd Wessex fod Hywel Dda wedi trio i um, uno Cymru yn weinyddol yn ogystal ag yn wleidyddol, fatha nath um, Athelstan yn Lloegr. Does na ddim tystiolaeth o gyfnod Hywel Dda ei hun sy'n sôn amdano fo yn casglu ynghyd cyfreithiau Cymru, ond dydy hyn ddim yn golygu nad oedd gen fo ddiddordeb yn y gyfraith.
Mae'r ffordd oedd cyfreithiau'n cael eu sgwennu Mi o' 'na rywun ar un adeg ella yn sgwennu un rheol, ac wedyn o' 'na reol arall yn cael ei ychwanegu, ac un arall wedyn, ac felly mi oedd y cyfreithiau yn tyfu. Felly, mewn un paragraff o'r gyf- o'r gyfraith, mae modd cael brawddegau sydd yn dyddio o wahanol gyfnodau.
Mae'r darnau rhagarweiniol i'r llyfrau cyfraith o'r drydydd ganrif ar ddeg ymlaen yn dweud sut y trefnodd Hywel Dda gynulliad mawr yma'n Hendy Gwynardd Daf yn Nyfed. Bwriad y cyfarfod oedd adolygu, diwygio a chysoni cyfreithiau Cymru, a gosod awdurdod y brenin arnyn nhw, fel eu bod yn cael eu defnyddio ledled y wlad. Mae'r ardd yma wedi ei chynllunio gan Peter Lord i goffáu'r digwyddiad pwysig hwnnw. Daeth cynrychiolwyr o bob cwmwd neu gantref yng Nghymru'r Cynulliad. roedd hwn yn gyfarfod cenedlaethol. Hefyd, mae'r llyfrau, fel ffynonellau eraill o ddiwedd y drydydd ganrif ar ddeg ymlaen, yn cyfeirio at y gyfraith sydd ynddyn nhw fel Cyfraith Hywel, sef y symbol pwysicaf o undod Cymreig yn yr Oesoedd Canol.
Mi oedd cyfreithiau Hywel Dda yn wahanol i gyfraith Lloegr ac yn wahanol i gyfraith Rufeinig. Oedden nhw'n gyfreithiau unigryw wedi cael eu creu ar gyfer y Cymry. Felly mae yna bosibilrwydd i bod nhw'n rhyw fodd o uno y wlad a'r bobl. Roedd ym cyfraith Well yn gyfraith genhedlig, oedd hi'n gyfraith gynhenid efo pwyslais ar fraint a teulu ac ati, ac mi oedd cyfraith Lloegr yn gyfraith y wladwriaeth, oedden nhw'n rhoi mwy o bwyslais ar drefn, cyfreithiau, procedure ac ati. Yn nyddiau cynnar ein Cynulliad, mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi ennyn diddordeb newydd yn hanes ein cyfreithiau. Fel heddiw, roedd Cyfraith Hywel yn trafod pob rhan o gymdeithas, yn cynnwys y Llys Brenhinol a Chyfraith a Threfn. Yn wir, roedd cyfreithiau Cymru yn cael ei ystyried yn decach na'r hyn oedd ar gael yn Lloegr. Os oedd lleidr yn cael ei ddal a cael ei grogi yn Lloegr, mi fyddai arian nhw i gyd yn mynd yn syth i goffra'r brenin. Ond yng nghyfraith Hywel, mi fyddai'r arian yn mynd i dalu ddyledion nhw, a fyddai'r gweddill yn mynd i'w blant o ag i'r eglwys. Hefyd yng nghyfraith Hywel, os oeddech chi'n gwneud cam i ddyn arall, oedd rhaid gwneud iawn am bob cam.
Efo llofruddiaeth, os oedd dyn yn llofruddio dyn arall, mi oedd teulu y llofrudd yn gorfod talu iawndal i deulu'r dyn oedd wedi cael ei lofruddio. A'r bwriad oedd i atal dial. Dyna oedd y bwriad, atal dial.
Ac roedd gan gyfreithiau Hywel Dda adran gyfan ar gyfer gwragedd. Ond doedd hynny ddim anghenraid yn rhoi mwy o statws i'r ferch, oherwydd roedd hynny'n gwbl ddibynnol ar statws ei thad cyn iddi briodi. Wrth i ni sôn am statws menywod, i ni'n gorfod cofio bod ni'n mestyn nôl dros gyfnod o ganrifoedd a chanrifoedd, um, a phwyslais yr eglwys, yr eglwys fore, um, ar, um, beth wedwn ni, y fenyw fel um, berson neu fel rhywbeth pechadurus ofnadw, oedd yn arwen dynon at bechod. Efa, yn yr Hen Destament, yn beio Efa, wrth gwrs, yn syth. Ac oedd yr syniad yma bod menywod yn arwen dynon at bechod, a'r dynon yn ddiniwed, mae ffri'n ei dim byd drosto fe. A menywod yn ei hanfod yn ddrwg. Ac oedd y syniad yma menywod fel rhywbeth a aflan, yn, yn, yn glir iawn, yn gryf iawn, yn yr oesoedd canol ac nes ymlaen.
Mae'r rhan fwyaf rheolau yn Llyfr Cyfraith, yn sôn am eiddo'r ferch, yr eiddo fysa hi wedyn yn mynd efo hi i'w gŵr ar ôl iddi hi brodi. A mae'r rheolau sgari hefyd yn gwneud llawer, yn, llawer o sôn am pa eiddo fysa hi'n ei gael pan fydda hi'n ysgaru felly. Wedyn mae'r pwyslais fwy na dim ar eiddo yn fwy na ar hawliau'r ferch.
Gan fod yr adroddiadau yma wedi'u hysgrifennu dros 200 o flynyddoedd ar ôl i Hywel farw, yr hyn yr ydan ni'n ei gael fel rheol ydy dehongliad arbenigwyr cyfreithiol o'r gyfraith mewn cyfnod diweddarach. Bellach, does neb yn credu eu bod nhw'n adlewyrchu'r gyfraith yn union fel yr oedd hi yn oes Hywel Dda. Eto i gyd, mae'n bosib bod y llyfrau cyfraith yn cynnwys elfennau sy'n deillio o oes Hywel. Yn yr Oesoedd Canol mi oedd pobl wirioneddol yn coelio yn y traddodiad achos cyfraith Hywel oedd yn cael ei alw, a mi oedd y gyfraith yn rhywbeth nath helpu i ffurfio'r hunaniaeth Gymreig. Achos yng Nghymru, ella bod 'na fwy nag un tywysog yn rheoli ar un pryd, ond mi oedd pawb yn arddel cyfraith Hywel i ryw radde. Wedyn, mi oedd Cymru yn cael ei huno gan yr iaith Gymraeg a hefyd gan cyfraith Hywel.
Does dim dwy waith nad oedd brenhinoedd Lloegr yn ddylanwad ar Hywel Dda. Efallai ei fod wedi ceisio efelychu'r brenhinoedd hynny wrth drefnu fod casgliad o gyfreithiau i'w wlad ei hun yn cael eu cyhoeddi o dan ei enw. Ond cangymeriad fyddai cymryd yn ganiataol mai Hywel oedd awdur a lluniwr deddfau Cymru'r Oesoedd Canol. Mae'n amlwg fod Hywel Dda yn fodlon cyd-dynnu â'r Eingl Sacsoniaid. Ond nid dyna agwedd bardd anhysbys a gyfansoddodd y gerdd rymus Armes Prydain tua canol y ddegfed ganrif, Cân brotest oedd hon, gafodd ei sgwennu fil o flynyddoedd cyn caneuon protest yr ugeinfed ganrif. Roedd armes Prydain yn proffwydo tranc y Saeson wrth iddyn nhw gael eu gyrru allan o'r ynys gan y Cymry, dan faner Dewi Sant. Y darogan oedd y byddai'r Brythoniaid yn adennill eu rheolaeth ar Brydain ar ôl canrifoedd o gael eu goresgyn gan yr Eingl-Sacsoniaid.
Cwyno ynglŷn â'r Saeson sy'n ag am yr gerdd isio i Gymru sylweddoli na nhw a chenedloedd eraill, ac mewn enwi'r cenedloedd eraill, Yym, mae o'n sôn am yy Norwyaidd yn nilyn, am Wyddelod dilyn a Gwy- Gwyddelod yn gogledd, sef y yr Alban, y Cymry yn yr hen ogledd o'dd yn yr Alban, bobol Cernyw, hynny ydi yr holl genhedloedd 'ma oedd ym Mhrydain cyn i'r Saeson ddwad, ma' isio 'heina ddod at ei gilydd a gyrru'r Saeson 'ma i'r môr. Ac oedd o'n gwneud hyn ar yr union adeg yn y de, mae'n debyg, pan oedd Hywel Dda yn rhyw gymodi efo brenhinoedd y Saeson, ac felly mae hon yn brotest yn erbyn y polisi hwnnw. Yr oedd yna hefyd frenin mawr cry yn Wessex yr adeg yma, Athelstan, ac Mae'n, mae 'na gyfeiriad at hwnnw yn y ge- yn y gerdd, mechdyrn ma' nhw'n alw fo, y brenin mawr, ac mae 'na, yn nhwyrbyn hwnnw mae'r brotest, ac un o'r pethau mae hwnnw'n ei wneud ydy gosod trethi trymion ar y Cymry, ac felly, yn ogystal â â hen lid am ein bod ni wedi cael ein gormesu yn y gorffennol ynde, mae'r llid newydd 'ma, a mae pawb yn deall protest yn erbyn trethi de, ac felly dyna 'di'r brotest bresennol fan hyn. Codwch yn erbyn y dyn 'ma sydd yn yy yn yn trethu ni, a sgubwch fo a'i bobl i'r môr.
Yn y gerdd, mae estroniau dilyn sef y Llychlynwyr yn cael eu henwi fel cefnogwyr y Cymry. Roedd y Llychlynwyr wedi ymsefydlu yn Nulyn a mannau eraill yn Iwerddon erbyn y ddegfed ganrif. Ddau can mlynedd cyn hynny y daeth yr ymosodiadau cyntaf ar Brydain ac Iwerddon gan y Llychlynwyr. Ar y cychwyn, anturiaethwyr oedd am ddwyn trysor a chaethweision oeddon nhw, yn medru ymosod heb rybudd a dianc yn gyflym, diolch i'w llongau chwim. Mae'r llong yma i'w gweld yn Amgueddfa Longau'r Llychlynwyr yn Roskilde yn Nenmarc. Cafodd ei hadeiladu yn Nulyn, ac mae'n bur debyg felly iddi gael ei defnyddio i ymosod ar Gymru yn ystod y cyfnod yma. Fel rhai da ni'n gweld yn Môr Iwerddon, y man wedi tyfu i'r bethe rhyw 60 troedfedd o hyd wrach, 70 troedfedd o hyd. Rhwyfe lawr bob ochr, a wrach ugian o rhwyf bob ochr, um, ag un hwylbren ag un hwyl. Oedden nhw'n ddim yn llydan iawn. Ond yn, er bod yn her hefyd bod nhw'n cael eu rhwyfo, o, da chi'n eisiau cwch llydan, ton o ddim yn dyfn iawn oherwydd bod nhw'n cael eu rhwyfo. A wedyn mae hein yn cael eu rhwyfo ac nhw'n symud yn gyflym iawn. A wedyn efo'r hwyl, os oedd y gwynt efo nhw, oedd nhw wedi hwylio'n cyflym, os oedd y gwynt ddim yn ei erbyn nhw, ond nhw wedi rhwyfio yn dda a mynd am lle oedd nhw eisiau gwneud. Sa chi'n mynd i fewn i rhyfela, ond o'ch chi'n tro ceisio rhwyfo er mwyn wedi symud rownd.
Ond erbyn canol y nawfed ganrif, roedd na newid pwysig yn natur yr ymosodiadau, o ysbeilio i goncwest. Yn hytrach nag arwain cyrchoedd yn yr haf yn unig, penderfynodd rhai Llychlynwyr sefydlu cartrefi newydd ym Mhrydain ac Iwerddon, ac oddi yno y buon nhw'n hwylio i Gymru.
Pan oedden nhw'n dod i Ynys Môn yn yr ail hanner y nawfed ganrif, mae'n eitha posib bydden nhw yn trio setlo a trio concro, ond mae'n anodd, mae'n lot mwy anodd na hynny, cos oedd rhaid i ni trio dychmygu beth oedd yn digwydd i pobl lleol, yr perthynas rhwng y Lychlynwyr a phobl lleol. Os oedd y y Lychlynwyr yn ymosod ar y pobl lleol, neu os oedden nhw, oedd y pobl lleol yn dod rhan o cymdeithas y Llychlynwyr.
Wnaeth y Llychlynwyr ddim llwyddo i sefydlu dim byd tebyg yng Nghymru i deyrnasoedd y Danelaw yn Lloegr. Roedd y teyrnasoedd hynny yn cael eu rheoli'n gyfan gwbl gan y Daniaid. Ond os na fuodd yna goncwest Sgandinafaidd sylweddol yng Nghymru, mae'n amlwg erbyn hyn bod y Llychlynwyr wedi gosod gwreiddiau mewn sawl rhan o'r wlad. Mae enwau lleoedd Sgandinafaidd yn britho arfordir Cymru. Mae llawer o enwau'n cyfeirio at leoedd y byddai'n rhaid eu hysgoi wrth hwylio o gwmpas yr arfordir. ac felly'n wybodaeth hanfodol i unrhyw gapten llong. Er enghraifft Anglesey, sef Anglesire, lle mae oer yn golygu ynys, Priestholm, ynys seiriol, sy'n cynnwys y gair holm, sef ynys fach, Skerries, ynysoedd y Moel-rhoniaid, yn cynnwys Sker, craig ynysig, a Fishguard, Abergwaun, sef Fiskygard, am gae ar gyfer dal neu gadw pysgod. Archeoleg a chelfyddyd sy'n cynnig y dystiolaeth bwysicaf fod y Llychlynwyr wedi ymsefydlu yma yng Nghymru yng nghyfnod Hywel Dda, yn fwyaf arbennig yn y gogledd-ddwyrain ac ar Ynys Môn. Mae arbenigwyr wedi astudio'r patrymau ar groes dyserth a maen a chwyfan yn Chwitffordd yn Sir y Fflint, ac wedi dod i'r casgliad fod Llychlynwyr wedi byw yn yr ardal honno.
Mae yna ffigurau ar y croes sy ddim yn Cristnogol, maen nhw paganaidd, a rhaid i ni meddwl, pan oedd y Llychlynwyr yn cyrraedd yn Prydain, oedden nhw paganiaid. Ond ar un pryd, mae gyda ni y tystiolaeth yym yn Maen y Chwyfan o y ffordd oedden nhw newid i bod yn Christian, achos maen nhw wedi adeiladu y croes yma yym mewn ffordd yy symbol Cristnogol. ond efo ffigyrau paganaidd arno fe.
Hefyd, mae Celc Arian Bangor, sydd i'w weld yn yr Amgueddfa Genedlaethol, yn cynnwys breichledu nodweddiadol Sgandinafaidd. Mae'n debyg bod y Llychlynwyr a oedd wedi claddu'r Celc yn gobeithio dod yn ôl i'w gasglu rywbryd. Ond ar Ynys Môn mae'r dystiolaeth ora'. Yn ychwanegol i rai celcia a bedd Llychlynaidd yn y Benllech, mae dwy groes ym Mhenmon o'r ddegfed ganrif sy'n dangos dylanwadau Sgandinafaidd. Yn fwy na dim, mae cloddio archeolegol ers 1992 yn Llanbedr Goch wedi darganfod gwersyll caerog oedd yn ganolfan fasnachol Lychlynaidd yn ystod hanner cyntaf y ddegfed ganrif. Roedd hon yn ganolfan newydd na welwyd ei bath o'r blaen, sef caer oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer sawl pwrpas wedi ei chodi ar dir isel. Dyma olion y waliau oedd yn amgylchynu'r safle.
Mae safle Llanbedr Goch yn eitha' unigryw oherwydd dyma'r gynta' i gael ei ddarganfod, masnach, safle, ganolfan go iawn ar gyfer gwerthu nwyddau ac yn y blaen. Roedd yr masnach felly yn llewyrchus oherwydd cyd-weithrediad â'r brodorion. Felly mae'r dystiolaeth yn gyfoethog, mae 'ne nifer, nifer fawr o olion, olion, brooches, darnau efydd, darnau arian, hyd yn oed y pwysau oedd yr um, masnachwyr yn ei ddefnyddio i, i bwysau a, a mesur. Ond, wrth gwrs, o safbwynt archeoleg, mae'n stori difyr, stori um, breith sydd yn rhoi braw i rwy'n hefyd, oherwydd wrth i'r archeolegwyr gloddio o fewn y ffos, a jyst darn bach o'r ffos sydd wedi cael ei archwilio. Deithpwyd o hyd i olion dynol, sef esgyrn. Nifer o sgerbydau.
ac mae yna waith arbennig wedi cael ei wneud gan Brifysgol Manceinion yn ail-greu mewn efydd wynebau y cyrff gladdwyd yn y ffos dros fil o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cerfluniau yma yn gyswllt uniongyrchol hefo trigolion Ynys Môn yn ystod oes Hywel Dda.
Yn ôl y gwaith fforensig sydd wedi cael ei wneud, wrth edrych ar y ffordd roedd yr esgyrn y sgerbydau yn gorwedd yn y pridd, nid cael ei gladdu yn daclus roedd yy yy hanes yr unigolion yma. Ac wrth edrych yn fanwl ar lleoliad y, y, y darnau'r corff, yn sylweddoli, mae'n debyg, bod yr breichiau wedi cael eu glymu ac a'r cyrff wedi cael eu daflu mewn i'r ffos.
Yn sicr, doedd y Trieiniaid yma ddim wedi cael eu claddu yn y dull Cristnogol. Yn ddiweddar, fodd bynnag, cafwyd hyd i gannoedd o sgerbydau wedi eu claddu mewn mynwent yn nhowyn y capel ym Mae Tre Arthur ar Ynys Môn. Mae dirgelwch yn perthyn i'r rhain hefyd. Ai Cymry neu Lychlynwyr oeddon nhw? Yn sicr, Roedd y bobl yma yn cerdded ar draeth Tre Arthur yng nghyfnod Hywel Dda. Mae'r sgerbydau bellach yn cael eu harchwilio ym Mhrifysgol Preston, ac mae'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg yn rhoi gwybodaeth i ni am y ffordd yr oedd y bobl yma yn byw. Yn sicr, doedden nhw ddim yn glanhau eu danedd. Plac canoloesol ydy hwn. Ac mae'r tyllau mân yn y benglog yma yn awgrymu diffyg haearn yn ei bwyd. Pwy bynnag gafodd eu darganfod yma mae Trearddur, Cymru neu Lychlynwyr, mi fuo'r Llychlynwyr yn byw ar Ynys Môn ymhell ar ôl oes Hywel Dda. Eto i gyd, roedd ei lwyddiant yn sicrhau gymaint o awdurdod dros Gymru, yn gamp bersonol. Ar ôl marwolaeth Hywel, chafodd Cymru ddim ei rheoli gan un brenin am bron i ganrif arall. Tua 950 bu farw Hywel, yr unig dywysog Cymreig i gael ei alw'n dda. Ar ei farwolaeth, dechreuodd mân dywysogion Cymru ymladd ymysg ei gilydd unwaith eto, a dioddefodd Cymru ragor o ymosodiadau gan y Mersiaid, y Sacsoniaid, a'r Llychlynwyr. Yna, aeth brenin gwaedlyd iawn gam ymhellach na Hywel Dda, a châl Cymru gyfan o dan ei reolaeth. Canrif ar ôl marwolaeth Hywel Dda, Gruffydd ap Llywelyn oedd arweinydd mwyaf nerthol Cymru. Mae ei yrfa ryfeddol yn dangos cymaint y gallai arweinydd penderfynol a di-dostyr ei gyflawni. Erbyn diwedd ei oes, byddai Gruffydd yn rheoli Cymru gyfan, yn cynnwys hyd yn oed Morgannwg a Gwent, rhanbarthau y methodd Hywel eu concro. At hynny, gwthiodd Gruffydd y ffin y tu hwnt i Glawdd Offa ar draul y Saeson drwy gyfres o ymosodiadau ffyrnig.
Dwi ddim yn credu bod lluniau o Gruffydd ap Llywelyn gyda ni, Oedd e'n un o'r tywysogion cynharaf ar ôl Hywel Dda, ond mae'n amlwg bod e'n ddyn weddol, beth allwn ni ddweud, gwyllt. Ac uh, Dyma rhai o'r fflamau sydd yn wyneb ar waerad tu ôl i'r ffigur o o'r tywysog hwn.
Roedd e'n or or ŵyr i Hywel Dda sy'n golygu bod e'n or, or, or hwyr i'r Rhodri Mawr. Mae e'n cipio grym yng Ngwynedd a Phowys, mae'n debyg, tua 1039. Mae'n symud mewn i'r Deheubarth, i'r de orllewin, yn 1055, a mae'n cipio mor gannwg erbyn 1057. Felly, erbyn 1057, a fe yw brenin Cymru, y tiriogaeth i gyd, a mwy na hynny, oedd ddigon o rymd ag e i ymyrryd dros y ffin, a gweithgaredd Gruffydd ap Llywelyn yn anad neb sy'n egluro pam mae 'na ddarnau helaeth o Gymru i'r dwyren o Glawdd Offa sy'n nawr yn cael ei ystyried yn rhan o Gymru. Llefydd fel Milwr Saesneg, Dwyrain Sir y Fflint, Dwyrain Sir Faesyfed, y tiroedd gipiodd e nôl, megis.
Roedd Gruffydd yn filwr penderfynol a milain. Yn ystod y brwydro yma i goncro Cymru gyfan, miladdodd o ddau frenin a chipio gwraig un ohonyn nhw. ac ar ôl cael digon ar hyn, trodd ei olygon tuag at Loegr. Ond i ymosod ar Loegr, roedd angen help. Felly daeth Gruffydd yn gyfeillgar efo Alfgar, Iarll oedd yn elyn i'r brenin Edward Gyffeswr ac wedi ei alltudio. Ymosododd y ddau ar dref Henffordd a'i llosgi. Mae cloddio archeolegol wedi dod o hyd i dystiolaeth fod rhannau helaeth o'r dref wedi ei llosgi. Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae Henffordd yn dref farchnad lewyrchus, a phrin fod olion llosgi Gruffudd i'w gweld heddiw. Nid tywysogion a brenhinoedd yn unig laddwyd gan Gruffudd. Mi laddodd o Leofgar, esgob newydd Henffordd hyd yn oed, i dalu'r pwyth yn ôl ar ôl i filwyr yr esgob ymosod ar y Cymry. Cymaint byr lladd fel y bu'n rhaid i gynrychiolwyr Edward Gyffeswr drefnu heddwch gyda Gruffydd, a gadael iddo ddal ei afael ar y tir roedd o wedi ennill ar hyd y ffin. Roedd llain helaeth y dir ar hyd ochr ddwyreiniol Clawdd Offa yn cael ei alw'n dir diffaith gan y Saeson yn ystod y cyfnod yma. Roedd y Goron wedi ildio'r tir hwnnw i Gruffydd. Doedd o felly o ddim gwerth i'r Saeson, gan nad oedd o'n dod ag incwm iddyn nhw o'r trethi tir. Tua canol yr unfed ganrif ar ddeg, roedd Gruffydd yn cael ei ddisgrifio fel 'brenin Cymru oll'. Er hynny, cafodd ei fradychu a'i ladd gan ei ddynion ei hun. Y rheswm sylfaenol am hyn oedd iddo wneud gormod o lynion yn cynnal ei rym trwy drais.
I ddweud y gwir, roedd e wedi mynd rownd yn lladd bron pob cystadleuydd allech chi gael, fydden i'n meddwl mai fe oedd e, Amin neu Saddam. Y cyfnod, i ddweud y gwir. A mae gwallter map yn sôn amdano fe'n dweud bod e ddim yn lladd pobl, oedd e jyst yn pylu cyrn epil Cymru rhag iddyn nhw glwyddo'i mam. Ond be mae hynny'n golygu oedd bod e'n dipyn o hen assassin, i ddweud y gwir.
Ni fanteisiodd gelynion Gruffydd ar eu cyfle i gael gwared ohono fo yn 1063. Roedd Edward Gyffeswr, sydd wedi ei gladdu'n Abaty Westminster, yn gandryll erbyn hyn oherwydd yr holl gyrchoedd dinistriol dros Glawdd Offa gan Gruffydd. Gorchmynnodd i Harold Godwinson, a laddwyd yn ddiweddarach ym mrwydr enwog Hastings yn 1066, i ymosod ar Gruffydd. Y canlyniad oedd cyrch sydyn a rhuddlan, lle cafodd fflyd o longau Gruffydd ei dinistrio. Roedd y llongau yn rhan bwysig o'i strategaeth i reoli Cymru. Danfonodd Harold y pen cerfiedig oedd yn addurno blaen llong Gruffydd yn anrheg i'r brenin. Llwyddodd Gruffydd i ddianc, ond penderfynodd rhai o'i gefnogwyr fod yr holl ryfela yn bris rhy uchel i'w dalu.
Yn 1063 mae'n cael ei ymlid o fan i fan, ac yn ôl Brut y Tywysogion mae'n cael ei ladd rywle yn Eryri gan un o'i ddynion ei hun. A felly mae Jay Lloyd yn datgan mai trwy frad y doth i ddiwedd e. Ond os edrychwch chi ar Gronicl Ulster, mae hwnnw'n dweud mai Cynan ap Iago laddodd e, a i ni'n gwybod bod Gruffydd ap Llywelyn wedi lladd tad hwnnw yn gynt. A mae'n bosib, wrth gwrs, y bydde Cynan ap Iago fel aelod o'r hen deulu brenhinol, perthynas, wrth gwrs, i Gruffydd ap Llywelyn, wedi bod yn troi yn ei gylchau yn gweld chwilio'i gyfle, fel y mae na bobl A wedi bod ar hyd y blynyddoedd, meddyliwch ar ymosodiadau ar Hitler, er enghraifft, o'r bobl oedd oedd ein ystyried oedd yn agos iawn ato fe.
Felly, fil o flynyddoedd yn ôl, Hywel Dda a Gruffydd ap Llywelyn oedd y ddau frenin a ddaeth agosaf at reoli Cymru gyfan. Eto i gyd, roedd y ddau yn hybu eu buddiannau personol a theuluol eu hunain wrth ehangu eu grym. Mae'r dystiolaeth yn achos Gruffydd yn profi fod trais yn allweddol i'w lwyddiant.
Ond mae'n amlwg bod Gruffydd ap Llywelyn yn rhyfelwr o dalent, ac mae'n amlwg bod elfen o strategi 'da fe o gynllun. Ac wrth gwrs, does dim dwywaith fod 'na elfen o ddyhead yng Nghymru hefyd am fod yn unedig o dan un brenin, un llywodraethwr. A'r oedd 'na, er fydde sôn am genedlaetholdeb yn yr ystyr y gyfoes ddim yn neud unrhyw sens, a roedd ymwybyddiaeth o genedligrwydd, sydd bach yn wahanol ond oedd hynny'n sicr yn bodoli, a roedd y syniad o deyrngarwch i un rheolwr ddim yn syniad a gwbl ffiantus, ac felly yr oedd Gruffydd ap Llywelyn, fel yr oedd rhai o dywysogion Gwynedd yn ddiweddarach, Yn gallu'r elwa ar y teimlad 'ma o undod cenedlaethol i greu rhyw fath o boliti, rhyw fath o wladwriaeth.
Trwy drais felly y llwyddodd Gruffydd ap Llywelyn i greu rhyw fath o wladwriaeth yng Nghymru. A gellir dadlau fod Hywel Dda hefyd yn fwy na bodlon i ddefnyddio grym pan fo'r angen. Wrth gwrs, mae rhaid ni beidio gael ein twyllo falle gan yr enw Hywel Dda i feddwl nad oedd e'n fodlon defnyddio trais o gwbl. Rhaid bod na ochr dreisgar i'w awdurdod. Roedd yn fodlon uh, symud i mewn i diroedd newydd, defnyddio grym yn y gystal. Felly, cyfuniad o, uh, o'r milwr, efallai, a'r gwladweinydd uh, a ganddo fe uh, weledigaeth, dwi'n meddwl, uh, sydd gan Hywel, a rhywun oedd yn yn lle ceisio anelu at rhyw fath o annibyniaeth lwyr, yn ceisio yn hytrach y cadarnhau i awdurdod e a'i linach yng Nghymru.
Ond wrth wneud hynny, pwy wnaeth y dewis doethaf? Hywel Dda oedd yn barod i blygu glin ger bron coron Lloegr, gan osgoi ymgyrch ddinistriol gan y Saeson.